Is-serata t-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Illejla ħa nlaqqagħkom max-xandara Dorienne Mamo. Dorienne bdiet il-karriera tagħha fix-xandir f'età pjuttost matura. Waħda mill-ikbar passjonijiet ta' Dorienne huwa l-ivvjaġġar u ma tivvjaġġax biss biex tiddeverti, fil-fatt, tivvjaġġa wkoll biex tagħmel differenza. Għamlet esperjenza ta' volontarjat fl-Indja. Din l-esperjenza Dorienne tgħid li biddlitilha l-perspettiva lejn il-ħajja. Il-lejla Dorianne ħa tqabbadna ħafna nostalġija taż-żgħożija tagħna, tat-tfulija tagħna. Ġabet magħha il-Walkman li kienet tuża meta kienet tfal u apparentement dan il-Walkman għadu jaħdem u għadha tużah. Issa niskopru d-dettalji kollha minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time ħa jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Whole Earth Organic Refreshing Drinks, Sparkling Thirst Quenchers Bursting with Flavor. If it's cheese, it's Fior di Vita.

Is-sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum it-tnejn ġimgħa ġdida 19 ta' Ġunju. Il-mistiedna tiegħi llejla għandha l-unur tgħid li meta kienet iżgħar, meta kienet teenager, Kienet geek. Nilqa' miegħi lil Dorianne Mamo. Hello Dorianne, kif int? You made my day, yeah? Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Jien daqqajt le Green Day. Għal-qalbi. Ah, Għax naf li huma hekk vera favoriti tiegħek. Fakruni fi żmien meta konna mmorru f'post partikolari. Coconut, għax issa m'għadux jeżisti. Coconut. Vera dejjem kont nitolbu l-istess id-DJ. U konna ngħidu, Basket case, please, basket case, u jdoqqili, mbagħad nerġa' mmur, Basket case, jgħidli, Int mhux diġà ġej tistaqsini hekk? U ejja, u ejja, u ejja, u kont inġenn u kien jieħu paċenzja bija. Dorian, Tradizzjoni ta' Prime Time nirreġistra lill-mistiedna kollha tiegħi. All right. Isem u kunjom? Dorian Mamo.
Dorian Mamo.
Data tat-twelid? 12 February 1985. Inti iżgħar minni. Isma'.
Sent, sentej iżgħar minni, kont naħsbek li daqsi eżatt. 85, ħallini, ħaddawlihom, sentej iżgħar. Fejn inti mwilda?
Pieta.
Pieta, residenti? Issa Xemxija. Xemxija, professjoni?
Bħalissa xandara, ejja ngħidu hekk, social media. Xandara.
Dora, ma nkunx qed ngħid ħażin jekk ngħid li l-karriera tiegħek fix-xandir. bdejtha f'età pjuttost matura. Ħafna, ara, jiena pjuttost kont insegwi minn dejjem, jiġifieri jiena l-għana tiegħi nara programmi, xandara, dak li jkun x'qed jagħmel dejjem kont nipprova nitgħallem. Mhux lokalment biss, pereżempju jiena jogħġobni ħafna t-television Taljan, inħoss li nitgħallem wisq minn hemmhekk, tgħid il-aħwa joħorġu b'kull idea vera kreattivi.
L-skills tiegħi. Tinkwitan, isibtil xi ħadd bħali. Nexxili, ma tħanfex bdejt inħares lejk waqt li bdejt tkellimni u waqajt naqra kafe. Għalek, grazzi kbira. Ma importax skużani.
Grazzi kafe, I love coffee. Imma jiena vera, jiena kont insegwi minn dejjem però bdejt tetta pjuttost matura u b'kumbinazzjoni. Ġitni opportunità b'ċikka, ovvjament tafta mill-ewwel u bis-sħatek bdejt nirrealizza li x-xandir jogħġobni ħafna iktar milli kont naħseb. Dorian, Passjoni mill-kbar tiegħek huwa l-ivvjaġġar. Ma tivvjaġġax biss biex tiddeverti, tivvjaġġa biex tagħmel id-differenza. L-Indja kompletament bidlitlek il-perspettiva lejn il-ħajja. Ara kif għedt tajjeb inti għax jiena kont insifer minn dejjem, imma ġieli tasal f'mument fil-ħajja fejn tibda tgħid ma nafx li ġiex lil kulħadd jew ġrax li, jien kont ngħid but is this it? Din hi l-biċċa tax-xogħol, m'hemmx iktar? U l-volontarjat minn dejjem kien jogħġobni ħafna, ġietni opportunità. Qabel l-Indja kont diġà mort Kuba u l-Vjetnam. U allura tibda tara li isma' mhux kulħadd bħalna u aħna vera ffortunati. U ġieli neqirdu għal xejn u ngergru. Ma tagħżilx fejn titwieled, Dorian, jiġifieri. We are very lucky jekk toqgħod tqis. U kelli diġà l-opportunità li nara t-tfal hemmhekk u kont ngħid nixtieq immur nagħmel xi ħaġa speċifikament biex nipprova nagħti daqqa t'id. Mort l-Indja f'orfonatrofju tat-tfal. sbieħ immens li daw, għax aħna ma konniex, ma kinux jikkomunikaw bl-Ingliż, allura biex titkellem u biex tikkomunika pjuttost diffiċli. Però qabel mortu kienu avżawkom, kienu qalulkom? U kienu qalulna, ġifieri kienu ppreparawna li di ħa tkun iebsa probabbli. Ma torbtux qalbkom mat-tfal? Kienu qalulna ara jfettlulkom torbtu qalbkom, ġifieri trattaw il kulħadd l-istess għax di ħa tkun iebsa. U għalkemm ppreparawna, fl-aħħar ftit tkun iebsa ta' vera għax tiġi. Biex titlaq.
Tħalli dawk it-tfal warajk. Aħna konna nikkomunikaw ma' tfal b'ħarsa, jitqu daħqa mqarba, jieħdu pjaċir b'kollox, jekk jarawk qed tieħu ritratt, kulħadd jinġema' miegħek biex jara x'qed tagħmel. Kienet kienet esperjenza li jien minn għalija kelli bokka li sejra biex nagħti ħafna u spiċċaw tawni ħafna dat-tfal. Tifla partikolari, għamiltilha wegħda vera sempliċi, prova qed tfakkrek li kont għamiltilha dil-wegħda. X'ħin ġejna biex nitilqu, l-aħħar tlett ijiem anke niftakar jaqbadni l-bard. Qisu t-tfal bdew jippruvaw jispjegawlhom li aħna mhux se nibqgħu hemm għal dejjem, ħa nitilqu. U b'speċi bdejna ngħidulhom x'tixtiequ, x'tixtiequ, mhux biex intuwilhom, biex naraw il-ħolm tagħhom x'inhu. Pereżempju xi ħadd minnhom huwa biċċa ċikkulata biex jiħodha d-dar biex itiha 'l ħuh. U hemmhekk tibda tinduna d-differenzi fin-nazzjonijiet. Fimt kieku għalina aħna. U kien hemm tifla partikolari għedtilha u inti għedtilha pereżempju fil-Birdi għedtilha x'tieħu hawnhekk is-soltu u pereżempju kienu jtuhom biċċa lewlu jew ċappetta u di qatt ma kellha imma kienet tara ta' ħaddieħor hija qalawha darba f'sena ċappetta bil-lewlu minn dawn li konna nagħmlu meta konna tfal aħna u di ddum tieħu ħsiebha u jservuhom snin twal. U qaltli ġżirana U jien bdejt ngħid irrid nagħmel mezz u nara kif se nġibilha ġżirana dit-tifla. Imma tant kienu għaddejjin affarijiet, tajnihom xi affarijiet oħra li kellhom bżonn iktar. Ehm, u meta rġajt ppruvajt nikkomunika magħha, Ommi ma, is-sister qalt li kieku taf kemm issemmik. Issa da għadda snin, eh. Qalt li dejjem tgħid tgħid tgħid għadha taħseb fija, tgħid insietni. Jien kont bgħattilha ppruvajt nibgħatilha. Ġiżirana, hemmhekk diffiċli, ġifieri anke meta tibgħat l-affarijiet, il-posta kieku taf x'uġigħ ta' ras. Infatti għalhekk dejjem you have to go through the right channels meta tibgħat xi ħaġa wkoll. U baqgħet tiftakar fija min hi u kienet tgħidilha nispera ma nsitnix, nispera, mmur ngħidilha dit-tifla li jien kull lejl, mhux biċ-ċajt, jien qabel norqod dejjem ngħid talba għalihom ngħid min jaf kif inhuma, nittama li kollox sew.

Dorian jiena llum naqra delus, għax bdejt nistenna lil Cleo tiġi hawnhekk. Tridha Cleo hawnhekk? Min jaf kif kien qed timlieh is-sufan. Cleo ara fuq jekk ikollha titmattar tiħodlok is-sufan kollu. Qisha pony żgħir, qisha l-junfant. Però meta ġibt għadna kemm rajna r-ritratt kienet daqs idejk. Kienet puċċina żgħira kuċċla, di adottajtha minn Sqallija. Jekk tiġi hawn, qisha hi Pjuttost ubbidjenti u kwieta, imma teċċita ruħha, tibda tara l-affarijiet ġodda, u probabbli s-sett ma tagħrfux, jiġifieri ma nissuġġerilekx għax ma tibqa' tara xejn ħdejk għax tibda tiġri bl-affarijiet. Wisq probabbli, Cleo lanqas biss għandha idea li hi kbira, denba daqs ix-xfigħ, allura tipprova tgħaddi minn kullimkien. Kieku taf kemm iddaħħalni, pereżempju, ikolli bokka, ikolli xi vażun ġdid jew nixtri l-fjuri u ngħid ħa npoġġi, u ma tirrealizzax li din enormi u b'denba tagħti, tmur tara, tagħti le, fil-Milied bil-Christmas tree, mgħaddija Christmas tree. Tipprova tgħaddi minn spazji żgħar li ma tirrealizzax li qatt mhu se jirnexxilha tgħaddi minnhom u taqleb kull ma ssib. L-ikbar mara, insomma l-ikbar kelba, Dorienne l-ikbar kelba vera bil-għaqal vera soċjevoli ma' klieb oħra, sakemm ma jiġix qattus. Ommi Mara, Ej mela, il-kelba tiegħi Kleo li fiha daqs pony żgħir, kieku taf kemm tibża' mill-qtates. U l-qtates ma nafx tafx, inti, il-qtates meta jibżgħu minn xi ħaġa isu taf kif jagħmlu. Jiena bil-kontra, meta Kleo tara lill-qtates l-oħra, issa mill-klieb ma tibżax tgħidx kemm jew kellha xi esperjenza meta tara l-qtates ngħid ara, ninduna ngħid hawn xi qattus fil-viċin jew taħt xi karozza x' tifriża, tippanikja. Tibża' kelba daqs il-junfant tibża' mill-qtates. Mur obsor. Imma bil-Malti jgħidu kel ishom kelb u qattus, imma insomma jgħidu ishom kelb u qattus bil-ġliq ħabba li jiġġieldu, mhux għax jibżgħu minn xulxin. Għax jillatikaw. Infatti ġieli jgħidu għall-aħwa, ma doffi ishom kelb u qattus, dejjem, di m'għandekx ċans li tiġġieled ma' qattus għax tibża' minnhom, tiġi tistaħba warajja, ġifieri. Dorian, fil-passat kont tippreżenta wkoll programmi sportivi u qatt ma ninsa t-teknika li kellha Dorian kif tagħraf il-players. Ngħidulhom naqra t-teknika tiegħek kif kont tagħrafhom lill-plejers. L-affarijiet magħmuġin inżommuhom bejnietna aħjar ma ngħidu xejn. Le imma jiena, ara, jiena sibt ħafna għajnuna, ġifieri jiena ma kontx nippreżenta jien, kont nippreżenta ma' u kienu għenuni ħafna u bdejt nieħu interess u nitla' l-ground u inti taf inti, plejer tagħrfu mill-ġirja u tipo jien kont nagħrafhom mill-ġirja minn jekk ikunux jidru tajjeb u hekk u hekk. Minn kemm huma miftuħin minn darhom. 22 ta' daru kbir. Mela niftakru minn huwa 22. Dak niftakru, kont bis-saħħa tiegħek niftakar minn huma. Ħammar wara waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħadd tkompli l-konverżazzjoni ma' Dorianne, ħadd tqabbadna ħafna nostalġija tat-teenage years tagħna u ta' meta konna tfal għax ġabet magħha walkman. Irrid nara jekk għadux jaħdem illum u jekk hux vera li għadu tużah. Ħammar wara waqfa żgħira ta' riklami.
Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-pirjied sa 12-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.

My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy.
Zmin l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, mamul minn ingredienti naturali u jgħin biex jitaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar Ħajja aħjar! Il-prodotti Sterimer huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu. Kun, Salad dressings, free from flavour enhancers, made with quality ingredients. Kun, made with love. Kun, made with love.

Nilqakom lura għal Prime Time illejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Dorianne Mamo minn hawn ftit ieħor Dorianne ħa tqabbadna ħafna nostalġija ta' tfulija ġabet magħha gadget li meta konna tfal konna nużawh ħafna kont tara 'l kulħadd bih però llum il-ġurnata laqqas biss għadu jidher imkien Dorianne għad għandha għadha tużah u għadu jaħdem li għandha, issa minn hawn ftit ieħor tkunu tafu għal xiex qed nirreferi. Però qabel nixtieq infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni miġjuba lilna grazzi għal Guam, issa li qegħdin jumejn bogħod mill-bidu uffiċjali tas-sajf ma tistgħux ma tipparteċipawx f'din il-kompetizzjoni, tirrispondu domanda sempliċi ħafna li ssibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u grazzi għal Guam tistgħu terbħu rigal li huwa adattat eżatt, jidħol kexxun kif jgħidu bil-Malti għal dan iż-żmien tas-sena. Dorienne. Kieku ngħidlek li għandi serp taħt is-sufan x'tagħmel? Le, le, le, tgħidi x'aqqas b'ċajta għax ikollna l-inkwiet, ikollna t-trabbil. Jiena qas ritratt jew video jew hekk, jiġifieri nqattgħu l-karti jekk hawn xi ħaġa. U dan il-film, din il-biża' minn fejn ġiet? Ma nafx, minn dejjem, ta' minn meta kont tfal, naħseb konna naraw id-dokumentarji fuq l-annimali. Kont nieħu pjaċir nara, pereżempju jien jogħġbuni ħafna l-penguins. Kieku taf kemm jogħġbuni l-penguins, dolphins, ħelwin, eh, taf kif? Kollox qisu blimbe, serp minn dejjem kont nibża'. Ara meta kont il-Vjetnam kif kont dejjem imsarnek f'saqajk. Hemmhekk u l-Indja wkoll, għax l-Indja kienu qalulna li meta kienu ppruvaw inaddfu l-biċċa tal-madwar mistagħġbin kemm kienu ħarġu, but I was lucky, ejja ngħidu li jien serp ibeżżagħni u ma nibqax nirraġuna, m'iniex tajba. So. Nittama li qed tiċċajta. Le, le, qed niċċajta, qed niċċajta, qed niċċajta. Dorian, tkellimt ma' Carlo Borg Bonacci, il-kollega tiegħek. Ma nafx hekk hux vera jew le jew beda jiġbidli saqajja. Qalli li inti għadek tuża l-Walkman, veru? Jiena, u jitqu bija. Ifhimni, mhux għax ma nużax ir-radio jew inkella affarijiet oħra, imma jiena nostalġika ħafna bħala persuna u nipprova xi ħaġa, jekk għadha tintuża, nuża. U għandi walkman u għandi CD player u tad-daħ għax pereżempju meta titkellem ma' żgħażagħ illum il-ġurnata sa jiena ma nħossnix xi kbira, young at heart u dejjem ngħid u hija young at heart young at imma daw walkman u każett aqqas biss jirrikonoxxu. U vera ġibtu miegħek il-walkman? Ħa nara. Anzi, għandi trit, għandi l-walkman u s-CD player, li t-tnejn għadhom jaħdmu. Ara mħa niġi naqas aħdejk. U ara, imma illum il-ġurnata jibdew jgħidulek. Għadu jaħdem. U ovvjament bil-batteries u. L-unika ħaġa li m'għandix il-cover, da tliftu. Imma jaħdem perfettament. U Karlo qalli li eh. għandek kazetta Tony Camilleri u lilu toqgħod tisma', veru? Jien kien joġobna ħafna, ommi meta konna tfal. Kienet tisma' ħafna l-Tony Camilleri u kienet xratilna dal-kazett u Tony għandu l-background taħmu jien vera kien joġobni u l-annej u smajt. U għadu jaħdem kultant u joqgħodu jitqu biex nibatilhom ir-ritratt bil-headphones u U għadek tuża t-teknika li kellna li biex tirrewind jew tagħmlu 'l quddiem fast forward tuża l-lapes? Meta ngħidlek illi l-ġenerazzjoni tal-lum illi jużaw affarijiet oħra żgur mhux se jifhmuna, imma vera tiftakar meta jeħilek u ma nafx ġieli x'kont pereżempju tipprova li mhux suppost tirrekordja fuq it-tape. U meta tirrekordja u anke d-diska pereżempju f'xi ħin jidħollok ir-reklam. Allura tmur tiġri ta' fast stop. U mbagħad jeħel kollox. U jekk jaqbad jgħaġġel jagħmel jinstema' hekk. Osmin, ħallu kif ħallejtni. Nostalġija u dawn l-affarijiet. Però il-vinyls reġgħu ġejjin lura, ġifieri eventwalment il-cassettes ngħidlek jiena minn hawn ftit ta' snin oħra jerġgħu lura. Dorian, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Grazzi kbira. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt grazzi għal Kolyos għalik għandna numru ta' yogurts Kolyos li żgur ser tużhom mill-aħjar mod u ovvjament żgur li ser tgawdihom matul il-ħin favorit tal-ġurnata tiegħek kif ukoll grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb ta' riċetti li fih 'il fuq minn 40 riċetta li kollha kemm huma vera tajbin u kollha kemm huma tajbin għas-saħħa wkoll. Jiġifieri żgur li ħa tapprezzhom doppju. Thank you ħafna, grazzi kbira. Il-kumplament tas-Sera tat-Tajba.
Altrettanto. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, ħa nawguralkom il-kumplament tas-Sera tat-Tajba, ħa nawguralkom il-lejl it-tajjeb, però wkoll fuq kollox ħa nagħmlu appuntament għal għada. Għada niltaqgħu eżattament fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija. Jien minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u jekk intom tixtiequ tilagħbu magħna kontra 30 sekonda li ħa tirritorna magħna mhux għada imma pitada, tridu tirreġistraw billi tibagħtu SMS fuq in-numru 5061 2100. Ismek, kunjom u kull età huma d-dettalji li għandna bżonn nirċievu mingħandek biex inti tkun tista' tipparteċipa fil-logħba tagħna u terbaħ il-flus cash. Is-serata t-tajba u s-saħħa.

Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express. Privé Hairdressing.
Oriental.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.